Et ass Ufank Juni a mir sinn zu Kielen. Hei an dëser Hal gëtt schonn zanter Wochen fläisseg um neie grénge Spill geschafft. Schliisslech muss de Stand an zwee Méint um Glacis stoen. D'lescht Joer hunn de Kartik an de Raphael d'gréngt Spill iwwerholl, hunn als Duo d'Fouer dunn och eemol materlieft a wollten dësen historesche Stand elo moderniséieren. Just den Numm huet ee behalen, de Rescht ass nei. Mir wollten am Fong ëmmer éischt eppes zesumme maachen, wou mer ëmmer soten, ok, iergendwann eng Kéier maache mer eppes. An iergendwann eng Kéier ass dat esou zustane komm, dass mer gemierkt hunn, also gesinn hunn, dass. Gréngt Spill ze verkaf wär. An voilà, hu mer gesot, dat doten ass déi perfekt Opportunitéit fir eis iergendwéi eppes ze maachen, wat net d'ganz Joer geet, mee just eng kuerz Zäit. Ech menge mir sinn awer och gutt Kolleege mateneen. Jo, wat wéilt een elo net mat engem bescht Kolleeg elo e Projet maachen, wou een d'ganzt Joer, déi ganz Zäit iwwer Business muss schwätzen, déi ganz Zäit Problemer ze léisen huet. Hei hu mer eng. Kuerz Zäit, intensiv, da gëtt eben och enker do gestridden, dann ass dat och ok.
De Gedrénksstand war an d'Jore komm, mat enger Lëtzebuerger Firma huet een dunn zesummegeschafft an et huet ee probéiert, d'Iddien, déi wärend der Fouer d'lescht Joer entstane sinn, ëmzesetzen. Siwe bis aacht Leit hu permanent um Projet geschafft, zéng Méint laang. Zum Beispill hei am Buedem, dat ass, wéi gesot, dat ass alles galvaniséiert, heescht dat rascht alles net. Déi Trapen, dat ass alles. Ech hu mat den Ingenieuren am Éislek alles ausgeschafft a voilà, et gëtt alles hei daheim gebaut. Wat ass hei? Ah, dat do ginn d'Toiletten. Jo, dat ginn d'Toiletten. Kleng Toiletten, zwou kleng Toiletten. Et ass ëmmer gutt, wann ee Gedrénks verkeeft, dass mer eng Toilette hunn. Also voilà. Dës nei, modern Constructioun soll sou gebaut ginn, datt een net ze vill Zäit mam Montage verléiert. Um Enn sinn et 5 Container, déi op de Glacis transportéiert an dann zesummegesat ginn. De Gros ass mat dra verbaut. De Kartik an de Raphael hunn en décke Batz Suen an dëse Projet gestach. Dat Ganzt ass och alles hei am Land gebaut ginn. Dat war am Fong mol eise gréissten Argument, firwat mer soten, ok, mir wëllen dat och wierklech hei zu Lëtzebuerg maachen, well mer awer iergendwéi eng Kontroll wëllen hunn, vu wat genau kréie mer herno zum Schluss. Also ech mengen, et ginn natierlech och ganz, ganz gutt Firmaen an Däitschland oder iergendwou am Oste vun Europa, déi dat fir vill méi bëlleg kéinte maachen, mee dann hues de halt éischtens mol 10 Stonnen Faart oder du muss all Kéiers dohinner fléien, da kanns de net einfach all Woch puer mol heihinner kommen a soen, jo dat dote muss de anescht maachen an dat muss de anescht maachen. An fir déi Kontroll eben ze hunn a genau dat ze kréien, wat mer wierklech wëllen, wat eis Visioun ass, Hu mer gesot ghat, ok, mir machen dat made in Luxembourg. Et ass dann och sou, datt net nëmmen de Look changéiert. Um grénge Spill gëtt et och bei der Musek en anert Konzept. Eng Rooftop Cocktail Bar gëtt et an och eppes ze iessen. Dat war bis dato net de Fall. D'lescht Joer war dofir kruzial, et huet een alles eemol duerchgespillt an et huet ee gesi wat geklappt huet a wat net. A mir hunn och dann erkannt, datt am Fong Mir haten ëmmer esou e klengt Lach am Service tëscht 8 an 10 Auer, wat jo de Moment ass, wou d'Leit iesse ginn. A firwat, wat maache mer, fir d'Leit do ze catchen? Ma da bidde mer Iessen un. Mir hu mat engem relativ klengen Espace probéiere mer de Maximum erauszehuelen.
Nee och lo wou d'Folie drop ass mécht dat nach eng Kéier en aneren Androck wéi virdrun wann se einfach schwaarz ass. Ah dat ass schonn legendär dat do. Mëttlerweil ass schonn Mëtt Juli. Bëssen eppes ass nach ze maachen, mee virun allem hëlt de Stand mëttlerweil wuertwiertlech Faarf un. Zäitlos an en Touch méi modern, dat waren zwou Consignen, déi deenen zwee Foraine wichteg waren. Sou huet de Prozess vum Look vum neie Stand dann och vill Zäit gebraucht. Mir wollten et virun allem net sou overdoen. Mir wollten net, well déi éischt Designer hate wierklech vill, vill Elementer drop, vun, do war op eemol ze vill geschitt. Mir hu gesot, mir wëllen et gäre méi schlicht hunn an just op e puer Plazen e klengen Highlight setzen. An et soll net ze vill in your face sinn, ze vill impressionnant, sou mat, et soll net ze vill geschéien, well dat wat geschitt awer nach dat ass wat bannen ass. An net dat wat elo just baussen ass. Dat heescht mir hunn et e bëssi reduzéiert. Mir hunn och zimmlech vill Wäert drop geluecht, datt mer den Logo nach eng Kéier iwwerschaffen an datt d'gréngt Spill wéi et do steet nach eng Kéier, voilà, nach eng Kéier anescht erausstécht. Dat ass am Fong eppes wat mer wierklech, mir hunn laang domadder geschafft ginn ech soen, fir datt mer dat genau esou schéin elo kënnen. an dann geschriwwen hunn. Da war den Challenge och vum Design esou wéi et soll jo gutt ausgesi wann d'Klappen all iwwerall zou sinn an et soll awer och Sënn maachen a gutt ausgesi wa lo op eemol iwwerall Klappen op ginn an iwwerall Leit sinn a Luute sinn. An do wäert een dann och kucken, wann elo bis d'Luuten iwwerall sinn, wéi verschidde Saachen akzentuéiert sinn. Nodeems de Look fixéiert war, konnt et mam Bepeche vun de Fronte lass goen. Eng déck Woch si 4 Leit domatten am Gaange gewiescht. Mir sinn am Gaang den Ufank vun der Trapei ze verléieren. Dat heescht, d'Folie ass am Fong een Digitaldrock, dee mer da maachen, ee fäerdegen Design, dee mer dann op eng wäiss Folie drucken. Do kënnt nach e Schutzlaminat drop, datt, wann ee lo derwidder kënnt, dat net direkt zerkraasst oder d'Faarf fortgeet. De Printer, deen huet 5 Stonne laang misse lafen, fir déi verschidden Deeler ze impriméieren. Hei gëtt am Fong elo dann Mir hunn Drock gemeet, wéi mer gesinn. Mir hunn en e Meter 60 breeden Digitaldrock, eng wäiss Folie, déi gëtt bedruckt, esou an deene Bonte wéi mer dat da brauchen. Mir huelen aus dem fäerdegen Design dann déi Stécker eraus, definéieren déi an drucken déi. Dono gëtt dat dréchne gelooss 24 Stonnen, dat déi Tënt fix ass. An da kënnt eng Laminatioun drop, eng duerchsichteg Folie, fir dat Ganzt eben ze protegéieren.
De fënneften August ass et dunn eescht ginn. Ee Kran steet prett an d'Container ginn een nom aneren vu Kielen op de Glacis bruecht. Hei treffe mir och de Raphaël an de Kartik. Eng liicht Uspanung ass ze spieren, haut kënnt et nämlech drop un, Halen d'Container an geet alles esou op wéi geplangt? Jo, also dës Nuecht hunn ech ganz schlecht geschlof muss ech soen, awer esou en Onwuel, esou en. Esou eng Freed an awer och esou eng, jo, hoffe mer, datt awer alles elo klappt. An elo gëtt et halt wierklech reell. E steet elo do, deen neien Stand ass am Gaang wierklech gesat ze ginn. Elo leet sech schonn e bëssen esou den Adrenalin, déi Nervositéit leet sech e bëssen, mee den nächste Schub kënnt dann, wann da bis richteg Clienten hei stinn a wann da lass geet. Also insgesamt sinn et fënnef Containeren an nach eng Kéier véier grouss Platten, déi natierlech uewen drop gesat ginn als den Terrassebuedem. A mir gi mol dovun aus, dass mer haut wäerten den Owend fäerdeg sinn, dat heescht haut e ganzen Dag. Dann ass mol alles plazéiert. Dat heescht awer nach net, dass mer ready sinn. Ech mengen, mir wäerte bis zum leschte Stëppel nach Klengegkeete maachen. Dat ass ëmmer esou. Eigentlech ass et bal eppes wéi Lego, déi verschidden Deeler mussen einfach zesummegesat ginn a schonn steet dat gréngt Spill. Mee wat an der Theorie da sou einfach kléngt, ass net ëmmer sou evident. a Realitéit. Mee fir all Problem huet d'Ekipp eng Léisung parat a sou geet et monter viru mam Opbau. Also ech sinn schonn zimlech laang an deem Beräich hei dran an mee dat ass elo, dat gëtt éiwwer eng Kéier zu enger Gewënnecht. Ech mengen et sinn ëmmer Saachen déi net ëmmer direkt vum éischten Nupp funktionéieren an dann awer voilà wann ee e bësse fréckelt an hei an do da funktionéiert et an jo dat sinn dat si sou Klengegkeeten, kënnt emol vir. Mais ça c'est pas pratique non plus hein, parce que ça regarde. Il y a quelqu'un qui a son bière ici? Merci. Jo, dat sinn sou Finitiounen, déi mer mussen elo nach kucken. Fir de Raphael an de Kartik start elo eng nei Aventure. Si hunn vill investéiert a mat nach méi Passioun dru geschafft, fir d'gréngt Spill mat engem neie Look an engem neie Konzept op d'Fouer ze bréngen. No bal engem Joer Aarbecht steet de Stand elo um Glacis an elo gëllt et ze weisen, ob sech déi ganz Aarbecht och gelount huet. Majo, also hei drop kënnt elo nach den Terrassebuedem an dann steet an der Mëtt nach eng schéi Cocktailbar. Jo, an iwwerall am Fong wou mer elo grad hei sti wäerten Dëscher sinn, duerch dat kënnen d'Leit sëtzen, eppes drénken, erof kucken an wann der dat wëllt der selwer erliewen, kommt laanscht um Gréngspill. Fir dech nach.